Gaaf tokko jaartiin jaarsaan akki jettee jedhan laafi atiin kun warra jannataati jettee jedhu. Yaaboo gaa ajaa'ibumaa hoo akkami beeytee jeen janduba. Akkin itti beeke

Namni sabrii godhee fi namni shukrii godhe warra jannataati jette hin jettu Rabbiin. Guyyaa Rabbii waa namaa qoodu jee namtichi namni kun hundi Rabbirra dhufee qooda isaa fudhate jee. Akkasii bar kun kitaabaa mii bee. fatul wadaay jedhaniin kana. Fatul wadaay keessatti namni adii yoggaa dhufe maal feetan isin jennaan rabbi sammuu tana nuu banii beekumsa feenaa beekumsa nuu kennee jedhanii jedhe fudhaa deemaa jedhe. Arabni isin dhufan faraqaa isaanii maal barbaaddan isin nuti yaa rabbi waa lifaatii tanas hin dandeenyu arabni kuni laaftumatti rizqii tana yaa rabbi nuu laaffis jedhanii. Tan affeerre. Deemaa. Eenyu? Fudhadhaa deemaa. Fudhatanii deemaa. Namni gurraachi kun ni dhufe ture. Hayyee ati yoo maal feete jennaan jarri reefuu lamaan sun garam kutee. Aboo Haaji Ahimad jarri sun garam kuttee jedhe. Asiin achi kutanii achuma deemite. Kalaas. Umri Nuti karuma biyya Arabaa hin yaana, karuma biyya Faranjii hin yaana, wahuma san barbaadda yaana. Karuma namni adiin deemu. Karaa isaantu nuu taraara. Jiruu isaantu nuu taraara. Jireenya isaantu nuu taraara. Kanuma kanaami. Wanni bareedduun wama isaan biraa dhufte. Wanni fokkatu waan isaan jibban. Bareedduu fedhe of biraa qabaadhu ati. Sitti hin mul'attu. Akkana akkana matee asumaan achi jarri kutee firraa achuma deem jedhaniini eega aduu guyyaa sanii cinaan tokko baharii dhumee biyya Arabaa deema cinaan tokko immoo Keeniyaa fi Naayiroobii fi maal jettaniin Gibtsitti daaraa ta'e biyya faranjii yaa'a. Katan. Cufa waan nama adii biraa dhufee gaariin siin. Nama adii jechuun waa nama agas hundaatii mii bara. Ummata tokko ka dalagatee bulu, ka dalagatee jiraatu jechuudha. Ummata immoo waan gartee diin jedhan, waan hayaa jedhan, waan kabajaa jedhan, waan hawaasummaa jedhan hunda sii zeeroo gadii jechuudha. Zeeroo bataaj. Wayyaan masruufa bobba'ee argatee dalagatee galee nyaatee mataa isaa danda'uu qofa. Waan umriitti itti hidhatanii jalas sujuudanii jalan rukuu'anii waan san hin qabu duuba haqi mataa kee keessa ruku'an godhin ganda namatti qiblaan tokkicha qofa rabbi nu dirqee kaaban deebi'aan nuun jee malee qiblaan biyya faranjii salaatan ka biyya araba salaatan hin jiru duniyaa gubbaa hin jiru qiblaa rabbi nuun goone kaabaa qofa qiblaa nuu goone dalagi dachii bal'oo qabdaa Deem jiraadhu. Gurbaatu intala warra kal'oo duugurraa intala fuudhe. Warra kal'oo faaquusan maal janiin? Warra kanarraayi gurbaan tokko intala fuudhe. Gurbaa kal'oo faaqutu sorry. Gurbaa kal'oo faaqutu intala warra nagayaa fuudhe. Hogga gale galfate eessa galfate? Ganda kal'oo faaqan kana galfate. Naannawa kal'oo itti duuban kana maaltu jira? Foolee jira. Intalti yoggaa hulaa dura ol dhihaatti Huccuu kana godhatte duuba. Shurufkaa jira kanaan nuni bakka kallootii bar. Huccuu funyaanii goon. Yaa jahaadha mana kiyyaa guyyuma sadii naa sabbari jeen duuba. Yeroo abidda akkatti aqlii qabu bar bilchaataadha bar. Rabbi aqlii sitti haa godhu. Jaartii fiddee wajji jiraachuu dadhabdee si harkaa kutte. Gariin dirree xayyaratiin si harkaa baafatte, gariin torba bultee si harkaa baafatte. Aqlii rabbi sitti haa godhu.
Guyyaa sadii naa sabbari jee waan kana yaa haadha mana kiyyaa jee. Marhabaa jettee guyyaa sadii bulte, guyyaa sadii booda akkam taate? Funyaantu bare waan san. Shurufkaan ni dhabamte. Haay, bultii nagayaati. Namni woofcoo barbaree daaku barbareen hin gubduu beeku. Ati hoggaa bakka san dhufte immoo jechaa deemta. Namtichi immoo barbaree san itti naqaa jalaa naqu. Uhuu ni jaa. Ati bara ammumaa waggan barbaree je uhuu jechuuf deemtaa miti. Namni woofcoo barbaree daaku barbareen hin gubdu. Namni kal'oo duubu shurufkaan dhagahu. Namni ganda akkanaa keessa bu'e badiin dhagahu.
Gilish afur moo sadiin keessaa beekan. Kana bakka laala. No? Yes! Thank you. Thank you kan afaaniin fedha. Thank you tun meeshaa teenya tanu jalaa badde jeetiin qabadhe. Nama galatoomii hin qabne nyaachifta galatoomiin hin jiru. Uwwifta galatoomiin hin jiru. Sorry ammas sorry. Thank you fi sorry na biratti wanni akkasi qaalii hin jiru. Hawaasni kiyya kaaddamee kaaddamee tanki'uu dhabe. Haati manaa quncaatee affeeltee bilcheessitee tanki'uu dhabe. Dogoggorri meeqa irra dalagamee soorii nama jiruun dhabe. Dubbii laafaadhaa kun meeshaa teenya nu jalaa badde. Silaa namni bakka arge qabatuu qaba waan sana. Taa coroo takka tarraa guuranillee ija nama huqqiftu feestaala keessattillee deemaa- deemee laaluu taa. Jiruun hammanuma taatu jiruu fashalaatee. Jiruu fashalaatee. Sijaaraa takka. Bitaani mirgallee hin dhuganii beeku. Hidhiillee inni jallattiin sababa kana. Ee miskiina wallaahi. Wa ashaabu shimaali maa ashaabu shimaali. Hin baratin kana. Tun rakisha tun qaraatii isinitti naa jamtu. Yuunivarsiitii dhufutti naa jamtu sana. Ganda keenyaa jira bakki itti na barsee tana naa si geessu. Yoo kan tana baruu deemtaati. Yoo jimaa baruu deemte. Yoo tana baruu deemte. Yoo kana baruu deemte. Anaa si geessu bakka itti karaa. Ganda kashalabbeetu jira ganda keenya. Ganda san dhagiichuma qara maal maal rakkoo qaba kun waan laffaatee as yuumaristii dhufte asi barattaa kana. Kana kanaaf dhufte maal kanaa dhufta kana ganda keenya hin beektu ni biraa beekamaa san. Maal maal kun kun waan as durbaniif qaba. Kanaan natti hin galiin. Kanaan natti hin galiin. Kanaan natti hin galiin. Hin fedhu ani. Hin galiiniin kan abbaa keetitti himi. Nama cawaa ta'ii gali. Nama kabajamaa ta'ii gali. Of kabajii kabajame. Oromiyaa si eeggata abbaa qofaa miti. Maali dhagaa matarra si kaayanii ati bakka xaqlaa ministeera san hin dhayitu. Namticha gaafa Haile Sillaasee mucaa tokko du'aayii godhe jaarsi qama'ee lulluuqatee quufee mucaan ni haaddame.

Tokko immoo warra gommaa hafuura irraa baasu santu as taa'u jira. Mucaan kun qalbii hin qabu eegi tanallee aamiin ja'a jechuudha. Yeroo garaa ee miskiina warra. Mucaan kun qalbii hin qabu siree hin lasilaasee tanallee aamiin ja'a eegi jechuudha. Akkas hin ta'in baabaa keenya.